Зөбәрат, сез мине күрәсезме? Күрәсезме? Сәлам, сэр. Ааа, бу бигрәк кызык әйбер икән. Бал кырты чакты, прикинь. Менә эченә кереп карыйбыз. 90 километр час белән 80 трактор чаба бит. Ә махсус Татньюс татар өчен. Дип әйтәле. Әссәламә галәйкүм җәмәгать. Э, июльнең 6-сыннан 9-на кадәр экспо күргәзмәләр э, залында, кырында дип әйтик инде, бөтен Рәсәй кыр көне уздырыла. Без әлеге чараны калдыра алмадык. Безгә дә кызык булып китте. Бүгенге репортажда бер үзем түгел. Ул махсус репортаж, чөнки махсуслыгы аның нәкъ менә сез һәм без барыбыз да яратып өлгергән тракторчыбыз Василий да аның махсуслыгы. Василий, әссәламәгаләйкүм.
Сәламсызлар. Менә быел дагын мин бу чарага чыгып китә алдым. Шуның өчен бик шатмын. Узган ел инде без э, мине чакырганнар иде дип әйтим, э, колхоздан җибәргәннәр. Э, җибәргәннәр иде шушындый тракторларда безгә ярышка, шушындый менә хәзер быелга әнә Кытай тракторлары куйганнар. Ә инде узган ел МТЗлар иде, шулар белән әнә шундый юк Бишкәне элеп, артка шулай иттереп круглар ясап җөргән идек. Әйе, монда вакытка җөреп килү иде инде. Җөреп киләһендән шуны точно шул урынга утыртырга кирәк, тегеләй булай дип имә. Катнашуыма бик шат булдым. Менә быел да тагы шушында ук килергә насыйп булды. Монда инде трактор шоулар да булып узды. Монда Шул ук МТЗларны көчле иттереп көйләгәннәр, нәрсәләрен алыштырып ясап бетергәннәрдер. 90 километр час белән 80 тракторы чаба бит. Ә? Безнең бит инде иң каты баса торган 80-38 километр час белән йөри. Әкәмәт тузан басты инде монда.
Нинди дә булса техника турында сөйләп җибәрерсең, тегене эчке өлешләр нәйме, кайдан килеп чыгышын, нәрсәләр эчендә барысын. Әйдә. Күрәсез менә кайдан ул? Кукмарадан. Кукмара вәкиллеге. Мин исегезгә генә төшерәм, бүгенге һава торышы, ялгышмасам, кояшта да менә, кояшта дим, күләгәдә 35 градус. Чыдап булмый. Җәмәгать, мин моны ничек аңлатырга да белмим. Без Тракторлар ярышында, гомумән, мин әлеге э, чараны үз гомеремдә беренче тапкыр күрәм һәм мин яңадан э, бала чагыма кайттым. Менә моны аңлатып булмый, бу бу бигрәк кызык әйбер икән. Монда инде, монда барасың да барасың, барасың да барасың. Техника зурайганнан зурая, зурая бара. Үзегез аңлагансыздыр. Бу безнең авыл техникасының, заманча авыл техникасының шундый күргәзмәсе инде. Үзегез күрәсез, әйме әнә. Президентыбыз, гафу итегез, рәисебез дә монда йөри, аңа күргәзмәләрдә нәрсәдер күрсәтәләр, аңлаталар. Без вакытында килеп җиттек, гомумән. Без дөрес юлдан йөрибез. Кыр көненә дип килгән идек, сабан туйга эләктек. Сабан туйларыбызның төп бизәкләренең берсе көрәш дип санала. Хәзер инде әлеге бизәк, төп бизәк хәзер кыр көненә күчте дә куйды. Зөбәрәт, сез мине күрәсезме? Күрәсезме? Ага, киттекме? Менә яшерен кадрлар. Әнә күрәсезме аны анау ике адәмне? Әнә берсе түбәтәйдән утыра әнә кыландырган килеш, әнә берсе әнә кәпәчтән бейсболка кигән әйме. Болар гомумән ике адәм әйме көрәштән курка. Ләкин монда әнә үз фикерләрен белдергән булалар. Комментарий ясаган булалар инде әйме. Имеш. Монда бит абыең сөйли бит инде, әнә абыең сөйли. Шуңа күрә монда газинер микрофон тоттыңмы, син тотмадыңмы, мәгънә юк. Мәгънә җок. Җәмәгать быелгы кыр көне башка еллар белән чагыштырганда моны оештыручылар шулай дип әйтә инде. Аг... Балкырты, балкырты шакты. О! Балкырты шакты, прикинь. Ай-яй-яй. Аграрийлар өчен генә кызык түгел, гомумән шәһәр халкы өчен дә кызык була дип әйттеләр. И, менә килешәм. Безнең өчен монда, шәһәр халкы өчен монда аерым менә шундый уенчыклар да әзерләп куйдылар. Ярар, башлап карыйк.
Бу инде просто Кытай тракторы. Үзегез беләсез, кытайлар бик яхшы иттереп ясый башлады техниканы. Тышкы кыяфәтен име любой җирдә күреп белә алабыз. Эчтән һәрбер кеше дә утырып карый алмый. Узып китә ул, эчен күрә алмыйча калабыз. Шуның өчен менә эченә кереп карыйбыз. Бик уңай иттереп эшләнгәнгә ошап тора. Комфортлымы?

Монда компьютер счеты биш, бөтен USB белән телевизорны ук тыгып куйганнар монда. Кытайлар бер телевизорны шәрләмәгәннәр. Монда панель кабынмагач инде бөтенесен дә әйтеп бетерә алмыйм. Монда э, ну ясно понятно инде монсы э, температура. Монсы инде солярка күпме бар. Монда инде тахометрлар, тегесе монсы чыгарга тиеш, давлениелар чыгарга тиеш. Ашыкчы булмагач, без моны кабызып карый алмыйбыз. Вот, монда ручниге. Монсы, наверное, я олны куша торган әйбер, име? Ну, кытайча язганнар, монда язуы бар. Ну, без кытайча белмибез бит. Менә монда да шундый, шуңа күрә әйтәм бит, монда бит инде бар, гом эшләргә тиеш, пердак та эшләргә тиеш. Вот, шуның икесен берсен шушы бер шәкнең Икесенең берсе икесен эшләтә инде дип әйтимме? Әлеге трактор белән, әй, бу, бу коронный сорау, әлеге трактор белән ничә полено кончать итеп була? Ничә басу бар инде? Бөтенсен дә кончать итеп булачак моның белән. Менә бик әйбәт кашап тора бу, әйме? Ну, э, нәрсә дип әйтимме, теге әлеге тракторлар үзеңне кончайтса, монсы точно полено кончайта инде. Җәмәгать,

Ә махсус Татньюс татар өчен. Дип әйт әле.